Obusingye abarungi. Okwa ikumi na kumwe ebiro nka mushanju nkagyenda bamaraika bandeetera omushaija, omushaija ogwo akaine ente ze, ainemu enimi ey'engundu, enimi egyo ekazaara, omushaija yaatunga, yaagabwa naagikunda munonga haza ku yaaba ari aho yaareeba enimi eriyo neegyenda neesheijuka, yaayenda kugibaikirira, yaagabwa ainemu omutabani enimi y'ekimasha, abariisa nari abantu ab'ente nimubimanya ebi ebi nkugambaho. Omushaija yaaziteeramu ente igana z'enyana, yaazaambutsya obuseeri. Ku yaazambutsya obuseeri, yaazishoroorora egye nemi y'ekimasha ngu eri aha kisasi, ahabw'okuba niyo yaabaire naateekateeka kugira ngu ebi ishe ebi ishe yeekozire nayo ebaase kubikora ahabw'okuba eka eri enimi erikuzaara. Y'oburyo, nk'abantu abakunda amatungo gaabo. Ku yaahika obuseeri, ente ezo z'enyana zaagishanga obunyaatsi, zaarya, zaahaaga, zaagomoka. Ibazo egyo enimi y'ekimasha yaakura, yaanyeta, yaagira amaani, yaajuura amashuuko, yaakwata amacumu omu ngaro, yaaba enshaija, yaateera amasyo agandi, yaagaya ente, yaagaya ezo ente z'enyena, yaatsyamuka aha kisasi. Ku yaatsyamuka omu nte z'ejigija, naareeba enimi y'enshaija nari y'ekimasha egyo ekwaitse ago macumu gaayo omu ngaro, yaagaruka omu nte z'aha kisasi ente z'ejigija, eyaangira ente z'enyena ezi baagishoroire, maraika yaaguma naaginyoreka. Neegyenda neegyera isheyo eicumu naateereraho omuntu omwe naabireeba byanshobera kwonka omu kubireeba ekyantiiniise nkareeba isheyo yaimuka neeza kutemba ente omutabani yaagurika agiteera yaagiteeza amaani yaagiteeza obuto n'ekiniga haza mpurira naashaasha munonga naateereraho omuntu omwe omuntu ogwo n'omusirikare Shota ari aha ruranka ya Kano naamugambira Haza naakimutamu kwonka we akaba atakirimu ahabw'okuba n'omuzaana. Ebi naabaire neemugambira bikaba bitari bye kwonka nkabimurabizamu naamugira nti ndeebire enimi nti mukuzire mwanyeeta baabashoroorora ente baabata obuseeri mwega yamwazanga haza mwanda ente zeejigija eza Kisasi aza mwatya muka, mwanyetsire, mwajwaire amashuuku, mushongoire mukwaitse amacumu omu ngaro, muhaagire obunyaatsi, naaremwa ateera nda aha omu nte ez'aha kisasi ez'ejigija, haza tikyankora gye, ku naandi aho naareeba nimugira ishaimwe amhembe nari amacumu ago, naahurira naakangarana munonga. nti nambwenu okore ebi orikukora ondondere Muhoozi mureebe mushoboorore eki Ruhanga arikugamba ahari Uganda. Ebigambo ebi yangarikiremu akangira ati obusingye omushaija wa Ruhanga na hati takangarukamu gaku yaabuzire kungarukamu omurimo baagumbingaho. Mbwenu enimi y'ekimasho egi ei naanimbagambira ni Muhoozi. Enimi ey'engundu ni ishe. Muhoozi bakamuha buri kimwe kyona yaakigaya yaakyanga. Baamuha promotion yaazigaya yaazanga. Baamushoroorora Land Force yaagikoramu ameezi abiri yaagigaya yaayanga. Baamubuuza eki arikwenda yaagira ati ninyenda kugaruka aha kisasi. Nyenda ente z'enjigija. Ente z'enjigija niziiha? Nanda kutegyeka Uganda. Haza mumpurire gye Ruhanga oku yaabaire naandeetera abantu abo. Baamugira ngu tukuhe murimo ki? Yaagwanga. Baamutega ranka baazimuha yaijwara nazo tizaamumara. Mbwenu ab'eishe-emwe. Okwo tinkuza kuzayo munonga. Kwonka abantu reero tibaakyenda timwakyenda kuhurira amazima. Nkaabaire nimbagambira eibara ry'engoma, nari nimbahanuurira, nari nimbaibira eibara ry'engoma, kwonka timwakyenda kubihurira, nari tihaakiriho kugira ngu tugambe amazima. Haza baashoberwa, Mukama eka yaashoberwa. Ogu muntu w'omuriisa owaabaire aine ente ze yaashubirwa eki araakore, naareeba enimi y'engundu eriyo neekura neeshaijuuka neecweka neecweka omu maani neecweka omu bushaija. Ashoboirwe oy'okwita enimi y'ekimasha naagireeba nari ey'entsigazi naagireeba n'amangu nari naareeba ngu niyo eshemereire kuba neehungurira isheyo. Kandi isheyo nayo naakigyenda nayo naagireeba. Mbwenu imwana w'obusingye we, ahi iwe ori iwe nooza kukora ki? Bakaburwa obuhanuzi, baafubirwa, nk'omugabo omwe naabe ninshomaho omuri Baibuli, omumaraika yaarigira omu iguru ati kangyende nyibe abafumi be mbaakye obwengye n'okwetegyereza baragura ebishuba, ku baabe nibabaanyoreka buri mufumu orikwemerera omu maisho gaabo, abagira ati niiwe, omufumu akiza owokuragurira agira ati niiwe, akiza ow'ogu agira ati niiwe, akiza ow'ori amugira ati niiwe, akiza ow'ogu amugira ati niiwe, ati ni boona boimuka, kwonka oijukye, Ki naagambira enyomyo y'entsigazi egarukire aha kisasi, egarukire aha kisasi, eriyo neeshaija na isheyo. Aho nondaha eshaari omwana w'obusingye. Abariisa nimuzimanya ente nari nimuzimanya enumi. Tekwenda kumanya obu okagizaara, kasita yo yaaheza kukura neekuteera. Haza ekyo mutakikwata kubi, nari mutakaagira okukyataaha omu matu ganyu kikahaahaaramu nari kikabahahaaza emitima. Ako n'akasho nari nibashushana. Enimi ey'entsigazi na isheyo nibashushana. Purezidenti w'eihanga Museveni ku yaarugire kuraguza akamanya ngu niwe mutegyeki oshemereire kuba naategyeka Uganda. Obote n'obu yaakumuhaire Bank of Uganda na sente ezirimu zoona takubaire naaziikiriza. We eki yaabaire nanda n'entebe. N'obu baakumugizire ngu twakwata amashuta goona agari omu nsi twagakuheereza, Museveni akaba naayenda entebe. Akaza omu nsi yaakora ebi yaakozire atakwemanya kwonka ku yaarugire kuraguza baamugambira ngu niwe orikuza kutegyeka Uganda. Museveni yaashaarwa. N'ebi yaabaire naakora byona, Museveni taine waamureetsire kandi taine waamuyambire. Akayambwa Ruhanga n'omuhanuuzi omurungi owaamugambiire oti nooza kutegyeka Uganda n'abakama b'ensi. Mbwenu nikyo kiri ahari Muhoozi. Muhoozi nawe ku agiire kuraguza baamugira ngu niiwe oshemereire kutegyeka Uganda. Taine eki akwenda n'obu okukwata buri kintu kyona okakimuheereza takukyenda naanda kutegyeka Uganda. Kandi hariho ekintu eki nkuhurira, nyowe tinkubihagira boona nari tindi mu by'obutegyeki. Tindeeba muhurire, tindeeba simu, kwonka nimbareeba. Kandi hariho ekintu eki murikuba nimugamba, ohurira, tinkumwenda, naagira ati, Buri muntu weena, buri murembe niguba gwine omuntu waagwo, nari omutegyeki waagwo, nari polotiishiani waagwo, nari paasita waagwo, nari omurangi waagwo. Mbwenu ogwo ou murikureeba orikukora ebibi n'ebirungi, naakora ebyanyu. n'omurembe gwanyu, ku araba naanywa amaaro, n'omurembe gwanyu gw'abasinzi, ku araba naaraaya, n'omurembe gwanyu gw'abasinzi, ku araba naakora eki arikukora kyona, ogwo n'omurembe gwanyu, babareeteire ekishisho kyanyu, ogwo n'omurembe gwanyu gw'okufa omutima gw'obutahurira gwa buri kimwe kyona ebi mukozire. Baamaraika nabo Baagira ngu reka tubareetere ekirikushushana na ku muraarokokye mwakira mwagaruka omu busingye, nawe naaza kukira nari porotiishiyani weena oraagarukyeho Uganda naija kukira. Ahabw'okuba hati ku murikuba nimureeba, naaningamba ahari ekyo, mwaba nimureeba Muhoozi aizire, mukamureeba mukamugaya, mukareeba Bobi Wine nawe aizire, mukamureeba mukamugaya, timukumanya enteekateeka nari timukumanya oku abategyeki baija, timukumanya abantu abategyeka ensi, ensi! ebirikuba birimu enkoni ezirikuba ziri omu kishaka nizo zikukwatwa. Imwe mwaba muri baamaraaya nimuza kutegyekwa maraaya, imwe mwaba muri abayaaye nimuza kutegyekwa abayaaye, imwe mwaba nimunywa enjaaye nimuza kutegyekwa abarikunywa enjaaye, imwe mwaba muri abasinzi mutakwihire amabaara nimuza kutegyekwa abasinzi. Ogwo nigwo murembe gwanyu, ezo nizo nkoni eziri omu kishaka nizo baamaraika barikutigandamu bakabareetera. Okashanga nka Kato Rubwama ngu ni memba wa pariyamenti naakurura ekicweka. Baingi munonga. Kwonka ogwo niwe yaanyizira kugira ngu mumugambeho. Ogwo nigwo murembe gwanyu. Ezo nizo nkoni eziri omu kishaka. Ku orikuruga aha, waaronda enkoni emwe abarikukira kukwata enkoni, okaza omu nsi okashanga etaine biti, noobaasa kucwa ekicumucumu okifunyise ente. Noobaasa kukuura orihigura orikwate nk'enkoni Manya obwensi hwaihi omu nkoni. Tokubaasa kugumira aho. N'abamwe nangwa bakaba beezirikuurira obubaraaho bwabo, aba nibo yaafunye sente aha kugira ngu ensi yaabura ebiti. Mbwenu abo boona abu murikuba nimugambaho ba porotiishiani baanyu babacwire omuriimwe ahabw'okuba imwe mwena, mwena, niimwe barikutigandamu, niimwe bibira, niimwe basinzi, niimwe baamaraaya, niimwe barogo. Nikyo orikureebera paramenti ejwire abarogi Eijwire emibazi, naimwe nibaboiha omuriimwe, nikyo kibira ky'enkoni eki baamaraika barikucwamu. Museveni omumboora ogira ngu ni murungi, tashiisha, tanywa maarwa, taraaya, nigwo gwaabaire guri omurembe gwaabo, nikyo kyaabaire kiri ekyasha kyaabo, nikyo kibira kyaabaire kiriho, nibwo butaka bwaabaire buriho obu baabaire nibacwamu enkoni. Obunaku obwo n'obwire obwo enkoni ei baacwire omu murembe ogwo. Niyo egyo Museveni. Imwe omurembe ogwanyu nibaza kucwamu Muhoozi, nibaza kucwamu Bobi Wine, nibaza kucwamu ba Katurwa, nibaza kucwamu ba Mukasa Mbide nibo barikuza kucwa omu murembe gwanyu. Naimwe ni baabo ba maraaya abaijwire ahi ntakuza kugamba enju yaanyu ei mukiikirira. Nigwo murembe gwanyu. Muharaana nka, naabanza araaya, shoma naaraaya, araaya tunga omurugo, araaya ajwara diguri, araaya ayetsimbaho kuba MP wa Parliament. Ogwo nigwo murembe gwanyu, nikyo kishaka ekiri omu nsi. Nimugira ngu baamaraika b'eihiha abarungi babareetere baahi? Nitwenda purezidenti murungi, nitwenda manya eihiha, manya oraategyekye, manya oraagarukye omu bigyere bya Museveni. Aa-a, ekishaka eki baacwiremu Museveni mukakitema mwakyotsyamu amakara, kyahwaho, emitongore, emirama, emisheeshe, emityaza, mukagyotsamu amakara. Aimuka akapanka, aimuka kyakuyamba ki? Aimuka oruhigura. Nebi omurikuza kukwata, nebi omurikuza kukwata. Nikyo orikureebera hati n'abarangi abariho, omuntu naakugira ati nyowe ndi omurangi niinywa oharagi, nebi omurikuza kukwata. Omuntu akugira ati ndi omunabbi nyowe ndi ndi maraaya, nebi omurikuza kukwata, nebi omurikwakiira. Ensi ekuhwamu emiti, emiti mukagitema mwagyotsyamu amakara. Nimwenda ebyamangu mangu, nimwenda eby'okushahura. Aimuka oruhigura na kapanka na kyakuyamba ki? N'emihoko. na mukazi murofa, ebyo nibyo ebiri omu nsi yaanyu, nibyo mwaza kutuganda mukakwata, nibyo mwaza kuta aha ntebe bikashutama, nibyo ebyo, obusingye.